Am hellen Dag do ass hie Kéng, a sengem Bësch den Hueseking. Souguer heiansdo e bësse frech, mee nuets wann et däischter gëtt, da fäert hie sech en Eck ewech. Seng Mamm, déi kënnt an d'Kummer eran, freet, Klengen Hues, wat fäerts du dann? Du klabbers sou haart mat dengen Zänn, dass d'ganz Haus wackelt, wéi wann d'Wänn an d'Hänn géife klappen an d'Tasen, d'Telleren, d'ganzt Geschir, dat spillt am Kiche schaarf Batterie. Wat fäerts de dann sou ganz genee? Da beschreif mer mol, freet d'Mamm. Si fiert him iwwer d'Stir. Wat stells du dir dann alles vir? Si heemelt him dat schlappegt Ouer, Dat ass vläicht alles guer net wouer. Ech fäerte nuets dohannen d'Dännen, Deene wuessen an der Däischter d'Zänn, Mat deene kéinten se mech bäissen, A mat de krauseleche Krallen un hiren Hänn Kribbele se mech, bis ech kräischen. An da wuessen hinne vläicht och nach Haren, do wou virdru keng Hare waren. Ech fäerten och de Wand, dee pëspert d'Saachen, iwwer déi d'Wolleken da mat him laachen. Ech fäerte meng gutt waarm Decken, géif zu Schnéi, an dann erfréieren ech mir meng kleng Zéi. Ech fäerten dat Déngen do, dat rabbelt, an ech fäerten dat Déngen do, dat krabbelt. Ech fäerten de Plaffong, dee kréich ee Gesiicht, mat an der Mëtt engem rouden Aen, dat liicht a blënzelt, wann ech grad net kucken, bis ech moies opstinn a balucken. Am Allgemengen fäerten ech all Kreaturen, déi mir kéinten iwwer d'Nieschen fueren. Dat wier, sou muss een dach scho soen, zimlech onfair, wann ech hei leien a schlofen a mech iwwerhaapt net wiere kann, Kann ee sou e Gespenster net verkloen? Ech fäerten och de Jeeër, deen do schläicht am Gebësch mat senger Flënt, dee jot Hiesercher wéi mech. A gejot gi wëll ech net. Du brauchs net ze fäerten, datt deen dech fënnt, seet d'Mamm, well all d'Jeeër schlofen hënt. Da fill emol meng Ouerespëtzte, seet den Hues, déi si sou kuscheleg an duuss, wou Béiser kéimen, déi mech do pëtzten.

Dat dohannen, dat si keng Geeschter, just d'Äscht vun den alen Eechen, déi dir wénken. Hannert de Fënsterscheiwen an d'Fénkelcher, déi blénken, sinn et Guckelcher vu Gespenster. An den Niwwel op de Wisen, dat sinn d'Dreem, déi do wuesse bis se zeideg sinn, a wa se da grouss sinn a schéin, da gi se denge Gedanken Téin. Du gesäis, et gëtt hei näischt ze fäerten, alles ass esou wéi et soll sinn op Äerden. Mee dem Klapper zannt seng Zänn, déi klabbere weider, wéi wann e Ris géif Bréiwer schreiwen op enger riseger Schreifmaschinn a mat Steng géif op Tasten tippen, wéi en Trapp Dinosaurier, déi do stëppen. A wann awer sollt de Widder erwaarden, Gespenster schläichen duerch de Gaart, seet d'Mamm, da schloe mir all zesummen déi bleech Béischter op hir bleech Bommen. Du muss Courage hu, klappert Zant, hei komme keng Gespenster ran. All d'Fënsteren an d'Diere si fest zougespaart, um Enn hues du fir näischt gefaart. Endlech ass de Klapperzant berouegt, oder vläicht ass hien och just midd, an hien dréckt säin Ouer an dat mëllt Këssen a geschwënn schnaarcht hien och e bëssen. Mee wat ee Pech! No Mëtternuecht kënnt ganz anescht wéi geduecht, awer e Gespenst geschwieft. Fir mol ze kucke wien hei lieft, ass vläicht eng Fënster zréck geklappt oder an enger Mauer e klengt Lach. Et muss een nämlech wëssen, datt Geeschter, souguer där ganz besonnesch bleecher, guer net kënnen duerch Maueren zéien. An déi, déi dat behaapten, ma déi léien. Sou e Gespenst, dat notzt déi klengste Spléck. A wat en Ongléck, 't gouf beim Lappeng an der viischter Dier am Bréifschlëtz glat e Bréif vergiess. De Geescht depecht sech op den Timbre a klëmmt heemlech an d'Enveloppe a schläicht sech do esou verstoppt an d'Haus. E mécht sech op fir de Klapper z'entzerféieren, mee knapps an der Trap do héiert e schonn e Kaméidi wéi bei engem Äerdbiewen. D'Gespenst hält direkt op mat schwiewen. Also wann ech Oueren hätt, da bräicht ech wat fir dran ze stoppen. Kéng wéi wann een d'Haus géif ofrappe mat engem riesege Pressluft-Hummer. Virsiichteg kuckt d'Gespenst an d'Kommel.

Wéi soll een sech dann do konzentréieren op Spuke gruselen an erféieren? D'Gespenst, dat wëll seng Lëps sech spëtzen, Uuh! maachen a mat verstallte Stëmme schwätzen, mee 't kann ee maache wat ee wëllt, dat wierkt am beschten an der Stëllt, an hei versteet ee säin eegent Wuert jo net! Et wëllt him iwwer d'Stier heemelen an duerch d'Oueren a seng Dreem kloteren an do mat sengen Ängscht jongléieren, wéi wann et faarweg Äppel wieren. Mee well den Hues esou fuerchtbar ziddert, kënnt d'Gespenst emol net widder. Et mengt een, et géif een op engem Päerd galoppéieren. An de Lappeng ka säi Gegeeschters mol net héieren. Nee, spuke bei deem Hieschen do, dat ass schlëmmer wéi e Rodeo. D'Gespenst seet sech no all deem probéieren, dat Cleverst dat wier, ëmzekéieren, Dat hei ass dee schlëmmste Spuk ever! An de Kolleegen hannerléisst et e Message, Oppassen, hei mécht Offéiere guer kee Spaass! Wéi de klenge Lappeng klappert, zannt moies waakreg gëtt, do ass et him, wéi wann een e bësse Mëllech gedrëpst hätt iwwert seng Dreem oder eng dënn Couche Miel léich iwwert senge Gedanken. Wéi wann ee géif vu wäitem pëspere mee soubal wéi hien d'Fënster opmécht an den hellen Dag an d'Zëmmer kënnt, verflitt de Schleier vun deem Hënt an hien ass erëm prett fir ronderëm ze sprangen. Seng Mamm hat Recht, et brauch een hei näischt ze fäerten, alles ass wéi et soll sinn op Äerden. Gespenster, Geeschter ginn et net a wann dach, da klappert hie se wech.